Mae celf yn golygu pethau gwahanol i wahanol bobl. What is art man? Mae y lle yn hoff iawn o gelf ac yr artistiad sydd yn creu celf, fel Theo Sparks o Llanbedr Pont Steffan, sydd yn creu anghenfilod cartwnaidd ac yn ei animeiddio. Ond os ydy tynnu llun o sticker ar wal yn cyfrifel celf, ydy unrhyw un yn medru creu celf a denu sylw'r cyhoedd? Dyna'r cwestiwn da ni'n gobeithio ei ateb yn celf ac yn y blaen.
Dych chi yma heddiw i creu oriel yn oriel gwag sy'n Bangor Eye yn y Deiniol Centre. Clos.
Felly, i weld os ydy rhywun rhywun yn gallu creu celf nodedig, da ni wedi creu dau dîm o amateurs i gystadlu yn erbyn ei gilydd i lenwi oriel gwag ym Mangor mewn 48 awr. Y thema ydy yr uffern a'r nefoedd. Yn ogystal â cael thema, mae'r timau yn gorfod creu pump darn penodol yr un, sef cerflun o leiaf pump troedfedd, portread, tirlun yn defnyddio deunydd naturiol, celf yn defnyddio ffonau symudol a celf o sbwriel. A fydd y gwaith yn cael ei fowtio gen yr pyblic? So mae hwn yn mynd yn fatha pobl go iawn yn gorfod gweld hwn? Yndi, mae pobl go iawn yn gorfod gweld hyn. Iawn. Y tîm gyda'r themâu nefoedd ydy Gwenan Mair ac Alun Parrington. Yn y bedair awr ar ugain gyntaf, maen nhw wedi dechrau ar gerflun a phortread ac mae Gwenan wedi creu dau ddarn minimalist. Ar y tîm arall mae Grug a Miriam gyda'r themâu uffern. Hyd yn hyn, maen nhw wedi creu sgidiau o sbwriel, tân o ddail ac elf ychwanegol. Gyda 24 awr i fynd nes mae'r arddangosfa'n agor i'r cyhoedd, mae'r timau wedi dod i Oriel Bangor ai. Wel, mae'r gêm bach yn wag ar y funud ond dych chi efo 24 awr i llenwi y lle efo celf chi'ch hunan. Wel, get to it. Cŵl.
So, beth yw'r plan of action 'da? Ocê, 'da ni'n mynd i ddechra efo'r cerflun.
I greu y cerflun, mae Grig a Miriam wedi dwyn techneg Alun a Gwenan o roi paper mache dros weiran cwt ieir.
Be ydych chi'n neud yn yma? Um, ni'n trio gwneud y cerflun, ond mae fe fod edrych fel bran gobeithio. Bran maw? A, ie. Dwi'n gweld o'n. Beth am uh, ffordd ydych chi'n neud y paper mache?

Chi'n gallu iwsio hwnna fel pêl rygbi. Dwi'n uffar o pêl rygbi dw. Faint o paper mache nes di colli celf eniwe? Yy dim dim llawer. Dwi'm yn gweld pa awdurdod sgen ti gwestiynu yn techneg ne? Ar ba sail ti'n gneud?
Na jyst gneud gneud sail. Mae Alun a Gwenan yn gweithio ar hanner canfas yr un i greu un portread unigryw.

A ma'r un oren yma dwi'n ffindio hi yw oren o. Ia, a ma' ynna'n oce. Basically sgim syniad sut ma' 'wn yn ffitio mewn i nefoedd.
Mae'n edrych yn rili wierd ar hyn o bryd mae jyst yn edrych fel bin liner achos ma'r paent yn sgleiniog. A i fod yn so- yn fy fwy dull pan dwi'n sychu reit. Gobeitho ond ca'l ei sychu nawr dros nos. Ia.
Ac yna ail gotsh ar y fwrdd. O'i mam oedd Goti, mi oedd arno'r awyr ddu pan oedd hi'n ganol nos. Wel wel wel. Ti'm mynd i rwyno fi? Na. O. Twm. Ie dwi js yn peintio ar hyn o bryd yn disgwyl i'r cerflun i sychu. Yym dwi angen mynd am antur. cyn bo hir, i dynnu llun rhywbeth gyda fy ffôn, so oedd hwnna'n un o'r tasgau. Wyt ti jyst yn darllen papur neu be? Dwi'n ffeindio'r cylchgrawn hynod ddiddorol 'ma o nineteen seventy eight dwi me'wl yym a dwi jyst yn chwilio am delwedda' ar funud i adio i'r portread 'lly. Ma' Gwenan 'di yy ditshio fi'n anffodus i fynd i chwilio am spray gold a silver so Ti'n teimlo bach yn unig 'lly. Ma'r llunie 'na yn edrych yn rili neis. Ti'n meddwl? Ydyn.
Ma' nw'n edrych yn rili drawiadol. Ma'n rili neis. Ma'r ddau ar y top fama fatha ryw... Fi'n itha cefndigenus o'r darn 'na. Ie, ma' rhein fatha y plant bach fatha ryw angylion 'lly. Yn y nefoedd. Gynno fi ficar fama. Sy ddim yn nefoedd, 'c'os ma' ficar. Ma' hwn hefo dau adar sy efo dau wings fatha angyn- angylion efo wings. O! Chi 'di meddwl am hyn? Dwi wedi 'de.
Faint sgennoch chi ar ôl cwblhau 'wan? Mae'r cerflun yn amlwg yn sychu. Ie. Yym mae Grug wedi neud y portread yym o fath yym dwi'm yn edrych yn siŵr iawn am y peth. Ni 'di neud darn yn defnyddio sbwriel. Ma' rai' fi hela llun i neud ar 'yn ffôn. Ww ie. A ni 'di neud yn oce a nawr ni jyst yn llenwi pethe lan a jyst... Na. Ma'n sioc nawr gweld popeth yn dod at 'i gilydd. Ie ie. Braf.

Grêt!
Mae'r timau'n gorfod creu pump darn penodol, cerflun sy'n o leiaf pump troedfedd, portread, tirlun yn defnyddio deunydd naturiol, celf sy'n gwneud deunydd o ffonau symudol a celf allan o sbwriel. Ac mae chwistrell o baent aer yn gwneud byd o wahaniaeth i'r wisg angel. Look be dan ni wedi gael! O waw! O waw!
Be? Hwnna oedd y thing na, lwciodd hynny? Ie! Thing na! Wel! O mae Liw yn edrych yn ffantastig! Be dach chi'n meddwl?
Honest opinions, os gwelwch yn dda? Na, wir yn edrych yn wych. Yndi, mae'n wych. Mae'n rhyfeddod dydi?
Dan ni 'di abandonio'r yy papur newydd fel sgert de. O da. A dan ni'n mynd i yy dilyn

Jyst eisiau printio. Printio'r llun mobile. Ie. Yeah. A fydden ni wedi benni. Byddan. Wedi benni. wedi gorffan ta. Tro nesa ar celf ac yn y blaen.
air yn rili lefolaidd.
Water in. Who's the girl?